आदमी मर जाते तेरा नो टेंशन तेरा तो कहला अभी तो रहै हमरा खोजे 20 बेर चुप कर गेले तू हमरा न खोज पुछार कर हम कहीं रहै छी साँझ में खाए बेरी में घरे चलि अबो साझो में कल आइब ओहि समय हम मरे जाब ना तब नहीं आइब खोजे के हम तो मरले छी आब केते मरबे तू बोल कैला आइले हमरा खोजे हम ओहि के लागी एलिए बिजली के हड्डी रस हमें बुझलिए आ ओहि के लागी हम समझा दै छी एमहर उमहर के काम नहीं करबै एना तिरबी पूरा रुपया खर्चा से कह दै छी या पागल ये बिजली के बिया पोठिया जोरे होइबे न करते हमरा जानकारी है ना तोरा कथी जानकारी होतो आय हरदी रस हमें बुझलिया कार के दिन में बियाह हो भ जते तो खुश नहीं हो हर दिन रसोया बिया तू हमरा ना सीख तो अपन काम कर हमरा जीवन में की होते ना होते सब हमर मालिक लिख के रख ले आवो न पोठिया के हम एक एक बात कह दे पोठिया हमर जिगरी दोस्त है हमरा बारे में जरूर सोचते तू देखिया ही पठिया हमरा भेंट करके हमरा शुभे समाचार सुनते हे दिने देखार में सपना नहीं देखू पठिया के भौजी के नहीं नाम ही फ्रूटी जाने नहीं छी केहन इंसान है एकरा से बियाह करा के रहती तो कराइए के रहती बुझलिए ऐसा खुश होए के जरूरत नहीं है गे हम तोरा गेलियो पूछे गेलियो तोरा बोलाबे जे आके अटर पटर बजी छ तू हमरा ल हैं

क्या चप्पल चप्पल गए एकरा कहीं राबू बैठल था यमराज जी का पहुंच यमराज जाते का पूरा खचा जोरे छी हम आ का भैया ए भौजी कतऽ चलि गेलै दुनू ओकरा कोइ नहि घरमे घर खुलले हे कामके घरमे रहै सब बूल्हे पर लागल रहै आब कतऽ गेल छल दुनू कोइ ए कतौ जेबै नहि तब अहाँके कहि कऽ जाय पड़तै अहाँके कहनाइ जरूरी है कथी छी अहाँ घरके गार्जियन ये भौजी एना कैला बाजू छी कते बने तो पूछबे कैला के कत्ता गेल छलिए अत किस के नहीं बाजू हमर भाई पर बुझलिए रे भाई कत्तू नहीं गेल छलिए उहे तोरा छोटकी भौजाई ना हां ओकरे लग गेल छली कनी काम छलिए आइ हो दिन तीन ठका गेल ह, हल्दी रसम है आइ कोन जरूरी पड़ि गेल से तो ओकरा घरे गेल छल हगा नहीं जा सकैया ओकर घर वाली है ता ये कोनो विशेष छल गा तब ने गेल हो भाई हमरा कहि देबै तऽ हम टोला में जाके ककरो कहि देबै से रे ई सार बम बम न हो से हाँ झगड़ा लगा देने चलियो उ सार हमर दोस्त नहीं दुश्मन है आयो भैया कथी के झगड़ा लगा देलक ई तऽ तोहर बचपन से लंगटिया आर छल बचपन के दोस्त छल हगा ई कथी कह देलक से रे कथी कहियो तोर भाभी न हो छोटकी हाँ। ओकरे बारे में कहे छली ती उ हमरा से प्रेम करी हब पहिने वो प्रेम करी हमू प्रेम करी छी अहाँ केना ओकरा से शादी करी छी उहे बात सब कहने छली हमरा तो हम भाभी के कहली त भाभी लऽ गेल छल ओकरा घरे देखो भैया भैल गल में तेल तू सब नहीं घिनाब बुझल जब नहीं करे के छल शादी ब्याह ना तो ये मना कर देत ह कोनो भौजी के कथी ने जानकारी है आओ ये अहाँ एना कला बजै छियै कथी हमरा जानकारी से हमरा फंसबै छियै अहाँ हे अहाँ अपन मुंह बंद कऽ के राखू नागिन छी अहाँ नागिन कब सबके डसबे हमरा तऽ डसते छै भइयो के डसऽ चाहै छलियै रे। बुझलियै? आ डस लेबे के लिए रे भाई भेलो कथी तू कह तो हमरा पहिने सब बात पहिने चिकन से कह हमरा कुछो नहि भेलै तो तू पहिने हमरा ई बताबऽ कि बिजली भाभी तोरा कथी कहलक बम्बम से प्यार करै कि नहि बिजली कल के ती हम नहीं प्यार करे छी से कह। हां से कहलक गा हां अच्छा ठीक है तो वएह बात सही हे अहाँ मुँह बंद करू चुपचाप रहू ऐसे ज्यादा नहीं बाजू भैया कथी कहे छियै ई सार गंज पिया के बात नहीं सुनब बुझल अगर जे बात सुनब तो तोहर घर बर्बाद भ जत बुझल कुछो नहीं कुछो मैटर नहीं सब नॉर्मल है बुझल तू खुशी खुशी घर में शादी कर हो तो ले आब तू कह दिली तो नहीं कोनो बात आब कोनो टेंशन नहीं ले तो हम जाए घर में आ हमर बात एगो सुन लू भरि बिया गांजा भांग नहीं खाए आ नहीं पियब गांजा भैया के जिंदगी बर्बाद अहाँ के लिए भैया के मुंह पर हम सबटा राज के बात नहीं कहै छी केकरा दुख लगते कैलाकि सबको शादी बियाह फिक्स भ गेलै आब जे टूटते तऽ ई घर परिवार के इज्जत पर पड़ते बुझलिए जब अहाँ सब बात बुझते छिए त अहाँ अपन मुंह बंद क के रहबे त नहीं हाथ एना धधरा जका धधाय छी कैला ये उनके हमही धधाइ छियै कोनो हम नहि जानै छियै अहाँ नहि जानै छलियै गसे बिजली प्रेम करै छलै बम बमसँ बम बमो बिजलीसँ करै छलै लेकिन बीचमे गेम खेलै छियै अहाँ आ ओकर मतारि खेललियै सबकिछु हे दुनिया में कुमारे रहे नहीं तो के केकरा से नहीं प्रेम करे बियाह भ जेते तो सब सही भ जेते अहाँ एते नहीं बड़बड़ाओ जब ई सामान और घर में धरू कत कत लगाएब अहाँ के था हैत तैमे कोई गंज पिया भ- भंग पिया के नहीं है दिमाग सबसे बेसी दिमाग होए हम आबै छी गई हम आए घर से बहरा कत जाय छे मनी टेलर पर जाय छिए ब्लाउज देने छिए सीए के लागी उहे लावला टेलर वाला से भला हाउस अच्छा ठीक छे लेकिन एगो बात कहता उ तो हमहू लाइव सके छी नहीं हम लाइव देबो ब्लाउज तो नहीं होता है आइ गे माँ एगो बात कह तो तोरा अखनी तक हमरा पर विश्वास नहीं हो हम अपन नाप देना छिए तो हम ने जेबे तो तू जेबी आय ओ जे लूज भ जेते तो केना होते जाय छे त जो देखने छी दिन समय खराब है एखन आ बढ़िया से जो बढ़िया से आइए जल्दी जो हाँ दिन समय खराब है ना तो खाली हमरे लागी खराब है ले जाए छिए नई गाम वाली नई अय तू बुद्धि लगा एकरा पछाड़ी कर ई घर से निकल कैला हम्म। देखी सुतले है यई के पठिया हाँ बा सुतले रहबै तो कथी करी आब हम देखी कहीं कथी करबै कते काम है पड़ल आ कहीं कथी करबै अहाँके था नहीं है कथी करबै से ए भाई ये सब काम त अहाँ सब करिते छी तम अब कथी करी से कहू त आ ओ हरदी रसम त हरदी रसम के ओरियान अहाँ सब करू न हम कथी कर दी ओहिमे ये हम हूँ बुझे छे मौगी मेहर वाला काम हम करबे आ भोज भात दिया कथी करबे मिस्त्री से बात के लिए या कि सुतले रहबे ये भाभी ये मिस्त्री के हम फोन क देने छी कल के अबै छी अबै काकी के दूरा पर सब कुछ तो ध देने छिए आय बर्तन उर्तन तक उतार पुतार देने छी गैसो सब ध देने छिए आब ओ एती त अपने बनेते ने कहली ग अहाँ दोसो के नाता देबै बम बम के राति में नहीं उ सार कमीना के हम नाता देब नहीं देबे हम

है क्या छी ई घरे में से बजै छी बाहर ना भौजी या एली जा ई ना देत बुआ जा ना बैठो ना नहीं बैठा भाभी हमरा बड़ जरूरी में छी कोन काम से लिया कहली भौजी भोज वाला बड़का करा अहाँ के घरे है यही बउआ कराही त छले हमरे घर ने दिन भंडारा के लीता आ 5G का का एले ना तू लग लेकर पोता के बियाह है देखियो ना भौजी करा के लागी हम बोयाल फिरी छी बड़ी खान से ओकरा ये छी त कहियो ओकरा ये ओकरा ये गेली त कहला ओकरा ये अहाँ दिया कहै छलिए ओकरा घरे तै दुआरे हम एली ग हमरा घरे रहती त हम दीती नै जाके देखियो ने वही काका घरे होतै वही दिन त लग गेलै अली भोजी आ बम बम भैया कत गेल देखियो ने बौआ बन में छले सूतल ले लिया पकड़ के कहले खिया पिया देबे घर में सुता देबे हम चुपे चापे गल जबे आ फिर से कोर फुटा भाई गेले कत दुन एते एकरा पीछा बुआ जाओ आ सुनल के ने बिजली के हड्डी रस में आरो उ पागल जखा करी एको राती घर द्वार में नहीं रही है खाली बहर भगत रही है अब एकरा पगलाइयो को कोनो फायदा नहीं भौजी देखियो ना हम ई टोला सही टोला चलि लिया तैयो नहीं करा भेट लेके कथी कहै छी अच्छा लू तलू हम अभी जाइ छी किया जाय पड़ते भौजी लू हम जाइ छी। देखियो ना बाबा हमरो कहल के उनका गांव वाली काकी है ना से कहल के साँझ ने आवेला साँझ तो भइए गेले अब हम तैयारी वारी हो गया जबे हड्डी होते रस में। होते लू तो जाइ छी भौजी ठीक है जा हम जैसे तैयारी

हमरा जेना बुझाइए हमर कोइ पीछा कऽ रहल है आ ताकै छी तऽ छेबे नहि केलै केओ हमर भ्रम होतै Oh no! बिजली बिजली सुनू ने बिजली सुनू ने कहाँ जाइ छी हमरा अहाँसँ बात करैके है बिजली